me aweko in iniang kit ma keny omyero bed owot kwede i acoli kakany. Yes, ah, atamo apwoyi. Nongo atye ka loko lok me ah, aye keny. Ka assessment dong kicito ci kiketo dok ki- kibedo ki mok ni en aye dong kibitic kwede wek ah, nyom otimme, aye keny donyo. Meno gin ma timme ma pud peya ah, ah, nyom madit obino. Wil ma koni kibiye ginen paco pa awobi gugamo assessment gin gubedo iye piny guneno gungiyo gunongo ni ok man twere ci gin dong gwoko lok ni aa kakany eni twere wan watwero wot ki wel eni ma wun wuketo ni eni nyo watwero nywako iye lok ci dong aye keny ni eno inge aye keny ki welle ma nongo kimoko piny cutcut ki tuk i kare lakwena. Lakwena aye dong dano ma bibedo ka longe i kin paco aryo eni me coordinating nyo me neno ni lok me kenyo weng owoto kakare labongo kit bal mo keken. Nino bene kituko i kare neko cut, nino me keny. Man aye kit ma Acoli timo kwede. Dong jo ma pigi tego tutwal i nyom i Acoli, me acel obedo min nyako, macalo Maro, me aryo obedo babu, macalo won won awobi, Nero, macalo ankol, ki dong Wayo. meno karacel ki en lakwena ma pire tek naka nen waneno ni myero giket en pien en ticce me longe longe i kin paco aryo ni ene me kubo kwena kilwongo ni lakwena i Acholi ka dong ngat ma pire bene dong tek pi yub me nyom makato ducu en aye won kom me yub ma waco ni chair person organizing committee. me neno ni kany kitimo kuman, kany kitimo kuman, wek pe oleyo wi dano yub eno myero otum maber. Won kom me yub myero obed tye. Gin ma dong mitte uh, me nyom i acoli man requirement. Atamo ni paco ducu myero guwiny man maber wek itelle pe obed tye ni a gini ni pe i acoli a wun wuketo gini a pien kakawa tiyo ki kuman tiyo ki kuman ki kwaro acoli onongo ni ah, jami ma mitte I keny Acholi en aye tara namba acel. Moo tara, cabun, cabun lwok, kibiriti pien ka dong in ikelo tara ki moo tara ci dong lacwinye peke nongo bal, kibiriti ne omyero obed tye. Nywal ber coria acel maber madit ki miracle. Kom tok tok pa baa ka nyako myero obed tye. Gom ci med ki kikoi omyero obed tye. Cuti Nyo cut omyero in ikwo oko i kom bar ka nyako pien meno obedo pwoc naka nen naka wa i pwoc ma in imiyo ki i paco pa nyako pi nywali latin dako maber ma koni bi cobo peko ki i paco ka oneno oteno okwot maber ci myero ikwo cut i kom kom bar nyako tar bene in imiyo ite. Anaka nen pud abedo ka loko lok kom taa kany, ento taa pire tek myero gin ikete i kin jami ma mitte ot keny. Dyel ka nero, dyel ka dyel ka dyel ka nero meno dyel acel, dyel me neno dan ot ka maro pien ot ma in ibedo iye-ni nga omiyi twero me neno dane? dyel me neno dan ot omaro acel ker kwaro waco ni myero bed tye ka dong dyel acel mukene bot wayo layab dog nyako mitte bene piny wek nyako ku loki ku wac tam me ni en eye jo moni ma gubino ni nyo etye ki lok ketgi myero ki yab doge dyel acel mukene me ogwa ot ka dong ma komiti ma gubedo piny ento ni me winyo lokwu ni in ibalo ticci obal tic mitte dyegi me akumu, dyangi me akumu, lim akumu, onyon coto ki dong luk ka ci gwok mitte. Naka bene mar konne wa ni luk iye pol, luk yacu ki luk pa gitino, luk boro. Pat ki luk man ma nongo kimako gin amaka ci wa icul luk ci iculo ci dong lokke bene nongo tum kenyo. Co luk, ikwai luk ma koni dong gibikwanni lobo ma in ipoto iye. Nongo omyero inen ni in iculo ka dong fain mogo ka inen te gwokke i kine kare me lok me bino pa kenyi eni. Tye jami mogo ma nongo pe obedo ka wot kakare ci fain bene nongo acweli waco ni myero obed tye. Ka in inen in itye ka nyom ki dyang kal pa pa ker nyo itye ka nyomo nyako ker, nyaka rwot myero in ibed ki laa kwac. i Acholi myero ebed ki gin ngut myero ebed ki tiko ka dong bene gicing me aruka meno jami adek ma pigi tego. Gin cing nyako nyako ker, tiko ka dong laa kwac omyero obed tye. Ki dong bene kiwaco ni i i jami ma koni bimite bene i kare me keny kene ka inen latin jok ci nongo romo myero obed tye ka gweno matar bene nongo mitte meno pi kweyo mukene i Acholi. Naka nene abedo ka kwano lok me Luk, jami ma mitte pi Luk me acel transport. ginwot. Ento alego ni pe dok ki ngol madwong dok okato ki ngol madit okato woko pien jo mukene dok ongolo woko oneko lapera transport tong ka dong gweni aryo wa ocot dyere acel luk pe oro dyangi ma romo gin aryo obal tic in iculo pi dano adek pene gionyo weng me cito ka pido luk. pe gicito ango bac acel ki culo ka dong dwong nyo dano adek aye omyero ki culgi nyo ki mini gi gin mo me dwoko gin ki kit ma gin gu woto kede nyo balo cawa ma meggi me dyero kare gi me bino ka winyo lok me lok eno ni pien omyero gu bed ka timo jami mukene lok pa latin lok pa latin bedo dyang acel i kom latin acel acel. Ento ki kwaro tye ka wacone boti ni, Pe kato lutini aryo ma kiculo. Ka inywalo abongwen, kiculo lutino aryo keken. Tyen lokke ni, dyangi acel acel pi lutini aryo-ni. Lutino abiro mukene-ni dong pe giculo lok ma megi. Gin mukene ma myero inge bene ni, ka onongo latin acel mo oto oko, ci kong gikwongo en ki caa-ni ka dok kiculo acel mukene. Man gin ma pire tek ma myero in inge ga kenyo. Dong, koni ka giwaco ni myero in inyom nyom ci gingolo wil dyengine. Ka ce gwoko imito culo ma cente, ka kom dyengi tye ci in ikelo ma kom dyengi. Ka imito culo cente, ci ker omoko ni dyangi acel acel nyo dyang acel acel myero giket i wel me ciling alip miya abic. myero giket i owel me ciling alip miya abic. Dyegi kono myero giket ki i owel me ciling alip miya acel acel i kom dyere acel acel, ci ka gingolo dyegi apar nongo myero gin icul milion acel. Ka peke ci kel ma kom dyegi. Ka dong tong kiketo ciling alip apar. Ka tye ma kome ka peke ci kiculo en ciling alip apar, gweno bene tye ciling alip apar apar. Obal tic tye wel me ciling alip miya aryo. Ka dong bene aculo moko ni en ma ki tito lok pa kenyi ba ki tito ni myero in inong megi ka ityek lok kome o odok megi matwal. Tek ki mako in icot i acoli, mako in i ot pa ngato mo ki dako ma onyomme Fainne nyo pwodde tye milion aryo i lobo Acholi. Man aye kop mukene ma atamo ni Tino myero anywak kedi i wi otyeno-ni pien pire tek ni wawoto wunu kacel me neno ni lok me nyom. obedo gin ma am. Wawek obedo gin ma miyo dok ma myero dok ma timone yot. Dong lapeny acel ma an mito ni anywak kwedi i otyeno-ni en aye, Gin ango ma tye ka gengo jami egi-ni ma wan wakwanogi-ni timme i lobo Acwali? Pien ka ineno i kabedo cani, pol pa odi dano pe onyomme, mege mukene kinyomo lyel dong. mege mukene ki nyomo lyel. Waromo yubone nining? Gin ango ma gengo wan Acholi awok ki i jami ma an akwarogi ni eni nyo gin ma gengo nyom timme? Ki i paco boti kenyo ineno calo gin ango ma tye ka weko dano pe tye ka nyomme? Man aye lapeny macek. Abi gamo cim ki bot tin wati ki Studio Line Note abiro aboro acel abongwen aboro abiro angwen abiro aboro meno MTN ka dong Airtel. Tinot abiro abic angwen abiro acel abicel aboro aboro aryo wek agam in ka wanen kit me loro te yub ni eni ka ma nongo bene nongo wan wapwoyo in apwoya tutwal pien yub macalo ka man bino bot in tutwalle me neno ni awaka ki deyo pa Acholi wamedde ki me wamedde ki me gwokone alo apwoyo bene man nga?

Ka me aneno lok eni me nyom, pien an aneno jo mukene can. Ka in gwok ibedo ki dakoni maber, bedo bene maber lok mo bene pe. Ento nongo ingeyo gin ma weko nyom pe timme ki jami aryo adek, oyotoyot mukene, kondicon me kwo,

Ka dong kitimme ki i kor rec kenyu, pe dong dano pe considering bedo maber. Lacon mono wun wubedo wucac oloko iteni gang kwan, wat bene ki pali ni wutye maber, ka peko mogo bene wubino wukonye ma rom aroma. Ento pe meno kenyu. Pingo dano pe considering bedo maber pa jo caa-ni? Pingo pe considering?

Nia ki i winnye, nia ki i moko tam, ka jo nongo gubedo ma kingi pe orwatte, lok me lok pe bino, lok aye obedo pwod, ma pwod ni eno ni, in iwinyo kit ma naka aneno an awaco kwede, in icolo. Ka ce gwok dong iwaco ni, aa, i nge cwalo ne cida imito ni keny bene ogik koko, keny bene gik kenyo. Ka itamo ni lukki olokke odok gin maber macalo keny, eni dong imedde kede, ci ma nyuto ni in dong imedde ki gwaro bal mapol, luk pa kitino, luk poro, luk yacu ki mukene niko ducu. Man dong mitte me acula. Man gin ma tye ba mere. Apwoyo. Hello. Hello. Apwoyo tutwal donyo i lain.

Wek okobe anyira bene tye awot ada, awobe bene tye awot ada. Ka ce kare-ni onongo yubbe, kiket toka ni cing, kicel i gang kal, kipoko i te LG, kipoko i te jabu kaki ka dano, wek acwele i kucako nyom me kite acon, wek lak ki longo atata-ni obed keke. Kadi wek agamo. An apwoyo tutwal. Meno lok acol ma pire tek. Gin ma tye ka gengo ribbe kit me winyo man owaco ni obedo ngabo wel ma dano tye ka ngabone adada. En aye oweko tyena an atamo ni myero wan waniang woko wel ni eni ma pe ber dok waniang jami ma mitte wek ka ce gwok yubone tye ci in ineno kare moni ma nongo kiromo yubo kwede jami nyo kare ma in ibyeko pien assessment ka bino bot in, in idok ibedo piny ci ingiyo ka ce gwok twere ci imedde anyim. Hello. Apwoyo program man. Apwoyo.
Lwongo ni oket ajoc me lutome. Joc ajoli ki lutome. Apwoyo.
Mm. Lala, ngat mo aa ki lane bityeko lok ena me waco gin ma pud dong gin acel ma mito niang iye. Mm. Ni ya, iwaco lok kom lok. Ento ka calo in pe rwat ribbe ki nyako cani, pe po be kede apora, pe yac be kede. Ento di to keny me otomo keny ata loko ni ki culo nining? Ki culo kek pe ki culo. Mm, i tiro ningo kit woko? Nyako, nyako ma en me mito ni ba? Mm. Ni bene yac kede? Mm. To winy ni wun ni kede dong ye obedo tio, en onyuto ka gang? Nino ma i bicel en bene nongo tye gangi kun nongo oa kwo obino gang mo kany macalo me Tooro. En bicito ka penyo doge ki gangi kunu en bene oye. Enoni lwak pud bedo iye kede kwo. Meno gitiyo ki aye keny ki ken.
Apwoyo. Opwoyo bene.
Hello.
Hello. Apwoyo.
Man bal moya. Bal moya joli line. Apwoyo.
Ber.

Lok me ojony pyere ken kong tyeko tek me pwonyo lok me wan wayenyo cawa. Ci myero onongo bor mere acel kekene, wayenyo acel nanga Kampala, acel nanga Ogulu, kun ineno toke jwijwi ineno bene tye. Wel cako kobbe awobe dong lwor naka nyom. Marane, ka wan luwiny redio tye ka winyo redio, pe dok watim jing i kom nyako ma kato kakare. Acwelo yam nyongo ki kweri tili kiken, ci jalo nyare nyare bedo ma twanne anyol tii. Ee, wali piny dongo ci dong piny odonge i kom anyerewa, ci wan obibalo kare ka anyerewa omere matwal kite. Kace tye acholi, myero gin gucang nenone, pe bal ka anyaka oko. Mukene acito ka nyom, mukene naka dyang acel mo bene pe. Mukene naka milion acel pe i ode, cwiny lwonyo ki taci anongo ciling agogoro. Tika anyaka onongo kakare ma bedo iye? Pe dok itim ki i kom nyako naka aciko, iwek onong kagange gubedo iye. Kakare.
Nyo mubedo duu, myero pe dok kiket akirikiri tutwal iye, pien tye jo mukene ma ka dong winyo ni ginanyagi dong opo pap ci gineno lim cut dok bene limme dong bene giruwo ni kore aruwa. Mari wun winyo maber, ngat ma tye concern nyo ngat ma cako neno lok me nyom obedo won paco. En aye keto gitinne piny. Marri mukene gin aye diyo gitin anyira. Ah, ka ineno cente tye wek wugine woko, ka ineno cente tye di di di di, meno enoni pe gicwalo kumeno. Wa ki mon bene, process me nyom kit ma iwinyo an awaco kwede ni, ka kilubo olo to gino mo romo nen pe dong nyari dong lingo woko kiri kiri labongo gino mo.

En aye kit ma gwokke nen in icito nyo in inongo dako. Gin ma aneno calo citem ma nongo pe yomo iya tutwal ma weko wan watye ka rweny nyo litinowa tye ka rweny en aye tye kit ni iromo oro litino awobe paco kanya nyako opore iye. Ci gin ma cito ki timme litino awobe bino ma giwaco ni

Gin bino nyuto waraga eni ni kiorogi aora. Ci litino eni dong gicako poro lok. Ento ka dong oo i citej mo ma gin dong gicubo mitigi, ka nyo ni lok cako balo iye eni, ma kadi ka dong gwokgi gwoko nyako gang, ci gin cako bedo ni kong dong kimiyi ger i nio ma nongo gica giloko iye-ni. Ento onongo ger eni-ni onongo pe pore tutwal ni ki ngol wel ma nongo pe rwatte ki kit me acwale ma onongo yam nyo acwale timo kwede con. Weko an aneno ni ka ci wan me i acwale watamo maber, ci nyo kidwok kero pa i kit ma gwoki i acwale onongo yam timme kwede-ni aye dong myero kidwok ki dano gutii kwede. Oweko kit ineno an ate waco ni Ka kidwoko kero, kero pa gin ma tye ka timme i kare-ni, kare dano dong tye i biciness aye, to atika itye ka timo kom lok me acoco i te kwaro kit ma nongo yam dano onongo timme kene-ni? Ci an aneno, wacci, macalo in irabo man, kit ma pwonyi tye ka lok kene-ni. Lok keni myero i giniang maber, pien ka pe giniang maber ci wan pud wumeg ki rwenyo, be itino anyira wa pud oburwenyo me atino awobe weng. Omyero kiniang, Mo weko omyero pe ka in ineno dano pe wot i long kor ta timo ngo? Ci ni nyut ocakke ki kare mo ni ma eni kare wa ni, ni man ni ma loko ni.

Amito waco ni ka ngatto mo keti ka in ngatto mo olubo ki lubo nyo ioro ngatto mo olubo kor nyari nyo jo nongo odubu nono nyo nwono labongo i gin mo nongo jo nongo bedo waco aye gimaro nyari kadi nongo pe gimito.
Apwoyo. Meno lubo kit me kwo pien pe paco ducu rom. Gin ma pire tek ene ineno yomcwiny ma latin mo tye kwede ka kome yot ki jami mukene ma nongo pe tye ka diyo en. Pien kit ma iwinyo an awaco kwede-ni, nyom omyero obed ribo wat i kin paco pa awobi ki paco pa anyaka. Pien ka dong in icito ci iwaco ni omyero dong idug ki gin mo, ka pe idug ki gin mo myero dong ki bal loko eno aye ka ma peko onongo tye ka nen aye. Ki dong bene lutinowa ma ki orogi ni myero ki or ki tino ma gitye ki neno me ripo keny, pien wa tye ki jo mukene ma ki oro nongo tamme tye i obal tic. Myero lutyen nongo ngeyo ni kadi ki ngo tyen obal tic alip miya aryo ni, winyo kit ma en ma gicito i yo ni nongo bene giwoto i wacane, alip miya aryo ni tyen ma omato wa palo, tin bo mato wa kete oko teng teng, pien cene ni en pe cene pa won nyako, pe cene pa nga, cene pa gin ma gin ma guwoto ni nyo gin ma gubedo i community ci lakodi jo ma calo kumeno myero pe ngo ga ki bedo i keny, jo ma ki keto gi i keny obedo jo ma gitye ki neno madit me ribbe adada eni ni me neno ni cer aryo-ni odoko kum acel. Pien pe ngene, diki ma cani, gwok keny ma ineno mono mono eni ci dok gin madit. Baibul bene owaco ni, Kidi ma lugedo kwero odoko kidi madit me twok ot. Gwok en ma in ibirine ni kir kir kir ni otum moko kong weng, otum moko kong weng, wel pe odok piny, wel pe ogine, pe gilaro, ee, ee, ce gwok en aye keny ma diki ma cani. biweko paco cung matek. Pi nino ma tin agikka kany lawiny redio an apwoyo in tutwal. Wa rwatte dok odoco cawa acel me bino kede dakika macal ka man ki nywako tam mapol bot in ceng baraja nio kede me ceng abic ki pyera abongwen wiye adek ton adek redio wango nya Isaac Rabaman.